Beýik Allanyň ady bilen, türkmenleriň ýady bilen, Söwütjanyň perýady bilen şol hernamany başladyk. Aziz kowumlar, aziz gadyrdan, gurmatly kowumlar hemmeleriňize bizler tarapdan köpden köp salam aýtýarys. Men Hajy Mähemmet Nazar bolýan Ulus Wali Mürdiýan Karýaý Jeňňalarykdan bile oturşymyz bilen

Hiç bile ýatdan çykmaz Rewüpjanyň perýady. Baýdulla jan türk elinden tanyldy türkmeniň ady. Hudaýa özüň rehmet biziň türkmen millete. Göklemäniň wagtynda her rakam guşlar saýrar. Adam bigaýrat bolsa tört kowmy düzüp gaýrar. Özüm mazar şeripde egsim jahana ýaýrar. Hudaýa özüň rehmet biziň türkmen millete. Öwüpjan türkmeniň güle, Üzülsin şeýtanyň dile. Şir beje türkmenler dünýäniň pile, Hudaýa özüň rehmet biziň türkmen millete. Bolja oglan on bäşinde baş bolar, Bolmajagynda ýigrimi bäşdem ýaş bolar. Ynsanyň zynety akyl-huş bolar, Geplejek gepini bilse, o bela ondan daş bolar. Magtymguly sen sözlegin her bapdan, Bu dünýä ýalandyr, ýamandyr otdan. Märekede aýdylan ýalaýy gepden, Ondan ýenem höwla beden gelýär. Zamana, zamana, ajap zamana, Zamana neýlesin päli ýamana. Gülüp ýüz bermeseň gelen myhmana, Ele kelte galyp uran ýanydyr. Bir gideliň toýuna, garap gördüm boýuna. intipak bolup ýörseň Röwpjan geler öýüne. Aý Mahacyr Musapyr Alla saňa bolsun ýar. Gije gündiz sizlere iki gözüm intizar Aýt baýram gelende ýürek bolýo bi karar Toý märeke bolanda mydam sizler ýatda bar. Telpunda görüp ýörsek ýüregmiz bolýor medar. Bizleri goýup, bizleri goýup gitdiňiz, ornuňyzda kimler bar? Röwüpjanyň sebäbinden bizler hem bolduk bidar, sagy çepi tanydyk, şulam bize iftihar. Kaýma kömekleşenler, kaýma kömekleşenler ýeke-ýeke ýatda bar. Bizler hem bizler hem doga etdik, boluňlar güli gülzar. Şol jem-joşup bolanymyza Öwüpjan hem sebäpkär, Ataw agalaryna bir jahanam minnetdar. Taryhda görüpdiňizmi şin ýanak ibretikar, Faýzulla jany türk hem şul haýmada hyzmatkär. Eger kadyryny bilsek şir-beçe türkmenlerem bar, Aýaga tiken urmaz bi emri Perwerdigär. Aýraçylyk ýaman zat Gije düýşümde, gündiz huşumda Bir jahana minnetdar Hyzmat etdiňiz duşunda. Aziz hurmatly garyndaş komlar bul bernamany bu gün 14-nji seretan 4-nji aý bolýar. Senedem 14 ýyl bolýar. Mahajir doganlar sizlerden hem bir jahan minnetdar. Sizler bilenem gelip, hemmäňiz bilen görüp, ýakyndan oturyşyp, aýt-baýramlary, toýlary bile görüp, bile oturyşmak Abdurewupjan bilen bile görmek hemmämize, hemmelerimize nesip etsin. Sizlerdenem bir jahan teşekkür. Aziz Haryçda, daşary mülkde ýaşaýan kowumlar, özleriňiz gelip bilmeseňiz hem telefon arkaly kömekleşip durdyňyz, hanaňyz abat, bir jahan teşekkür. Hatda Pakistanda, Türkiýede, Arabystanda, Amerikada hemme ýerde anaňyz abat daşary mülkde ýaşaýan kowumlar sizlerden bir jahan teşekkur iki gözüňiz ýaşy bilen bizlere ýatlap oturdyňyz hanaňyz abat mana bu ýerdem bu ýerde Owganystanda ýaşaýan kowumlar moýsebetlerimiz gyşyň içinde soklar Onki dereje menfi bolan Pillahana Sabat geldiler, bu dürdäne sözüni bizlere aýtdylar, ýagşy-ýagşy jewanlarymyz bar ekeni. Bizlerden hiç zadyň kembuty ýok, bizler özlemiz diklesek, bizleriň ýagşy-ýagşy juwanlarymyz bar eken, okuwly. Mana bir Paýzyllajan türk tagmanymyz ýedi-sekiz aýdan bäri bizler üçin sergezdan, işini taşlap Hana Sabat. Atasyna-da minnetdar, şuny bakan enesine-de minnetdar, agalaryna minnetdar, komky-işlerine minnetdar. Oglan Ýaş oglan şuny ýanaklykdan bildirýär. Hanasabat müň mertebe ýüzüni görüp aýdamýar, haýsy bir şükür ballugada, haýsy bir, haýsy iştibaýy gepem bolmasyn ortada, men ýagşy tüýs ýürekden ýagşy görüp aýtýaryn. Ýagşy, ýagşy moýsepitlerimiz, ýagşy, ýagşy möwlegsaýyplarymyz dürdäne sözüni bizlere aýtdylar, Hanasabat. Şübülene hem gelip durlar, ýaş kişileri gelip dur, özleri gelmesem, sizlere bir jahan teşekkür. Abdurewfjan hem hemmämiziň öwladymyz oňa hyzmat etdiler, hiç kemi galmady, kowumlardan hem, içerde ýaşaýan kowumlardan hem hanasabat kemi galmady. Daşdan, ýakyndan gelip kömekleşip durdular, erinmediler. Kowumdarlyk şunça bolar, hiç sizlerden, hiç haýsyňyzdan haýsy bir hapalyk, nämelik geçen ýok. Şükür Fazly Hudaý, hemmeleriňizden bir jahan teşekkur, Alla ýalkasyn. Kowumlar nirde bolsaňyz sag boluň. Nanyňyz ussy, suwuňyz sowuk bolsun, hemmäňize menden tarapdan Faýzullajan Türk tarapdan, tamam şu Paýmada ýaşaýan gödekler tarapdan, Umar Aşpez tarapdan, Haşimjany Orçangy tarapdan hemmäňize salam ýetişsin, Hanasabat elden gelen hyzmaty edip durlar, elinden ýok gödekler. Ýa ýaş keçelerim ýanak, näme diýsem, Hanasabat Emirimi ijra edip dur. Bir jahan teşekkür. Türkmen bolsaňyz hemmeleňizden salam. Nirde ýaşaýan bolsaňyz adymyz tutmady diýip aýtmaň sizleriň hemmeleňizden. Haýsy mülkde ýaşaýan bolsaňyz gözümiň nury, ýüregimiň medary. Milliona arzyşy bar türkmenleriň didary. Salam Hudaýar, elhamdülillah sizleri saglykda, esenlikde, wagty hoşlukda, toý tomaşalarda göreliň. Röwüpjan gelen bilen